Oi mundu, so ko kaba so pamodi n sta nobu So ko kaba so pamodi ma n sta nobu Boa tardi, boas ora pa tudu mundu Mon sinhor sta pa li? No, nhos ka sta di kel jetu no N dja ka dia omo ki sta pa nhos Sta tudu jetu, sa ta parsi ma lindu no Boas ora.

Kuzê ki N faze nhos ómi? Ki nhos ómi, nho na nhas vida, nhos ka ta sta. Ô nhos fé, ben n ben kunpra un manga di ómi si ka kume. Fia da mui N tinha más di dus eru di mueda kai dentu karu. Karanba! Ami N ka ten más, kama ami sa ta kunpra más.

Bons ora. Mo nha sta mozinho. Modi ki nho sta? Nho sabe ki jeito? Ami nka sabe pamodi oki mi so mudje ki nta tene facebook so mudje ki nta tene facebook ami ami ami nha pai é omi nha irmon é omi nha fidju é omi pamodi ki mi omi nka ta tene nha facebook o pamodi omi pamodi ko nka ta nka ta papa nde nho mas nka ta ka nho la em pas. Koze ke nho faze, nho faze merda, N ta dexa nho la ku nho merda, pa nho ka dja pa nho ser salvu. Atxa nhos parseru, nhos fidju, pa nho fla ma nhos ta mata. Mutinu. Ora mininus, omi.

Di mákina pretu na buraku ta koba txon mo kabadu. Ma es ta resebe na mi, ma es ka ta bini ku mi. Kozinho, kel getu li ta bai pa un pa un tolo barku, un sorna. N fla-l ma na Europa ma mangi nunka ka kaba. Mo mos ta fla ma N sa ta konta mintira. El fla-m si mi é ómi pa N kunpra mangi pa N kume. Obi. Kel-li é mangi ki sta li. Má ka mangi di brinkadera, nau. Mangi di verdadi. Mangi sta bu meia. Si nhu sta li, nhu iolia Europa, tudu kusa é dinheru. Si bu ten dinheru, bu ten tudu kusa. Si kre-s dizê ki kinha bu ten. Si kre-s dizê ka di âgua bu ten. Tudu kusa basta ten dinheru ten so vida kusa so vida ki si sai dinheru ka ta kunpra ma kel otu boku N ta mata argen gosa ken dja toma-l di tumba N ta buka gera gosa Pamodi. Ki ami é so mui, so zé ki nha ki na ten na nha internet ma ami. Ta bon, nha ka pa no dedu tanbe. Mi omi na nha internet é mutu poku. I pa komenta nhas video ta tinta fase nhas video pa omi komenta pa konkorda. Na tudu video ki n ta tene, n tene serka di un 5 verdadi é puf.

Tudu bem ku kla manga uai u dja odi manga di todas as cor hum mozinho Casou pode não, está de hoje bro. Ele tá por Zé Cadiabo, tá um grosso de Egito. Samira N ta mata-u N ka ta blokia-u Kel fla-u Rozinhu Verdadi é pa fla Hum Makaku Bedju.

Kel manga li N ka mudu sa mariadu no N sa na kel parti ki ma N gosta na kabesa Kurusa na kabesa no Nao Kaska ma N ten tenpu kaska ma Ta kaka la dintu banido Forti di oxi, forti sábia. Nha ami, ku ta fla ka ta kaba, mosi. Kredo! Aos na Ximé N fla di kes ómi ki ta manxe pa trabalhu, ka ta trabalhu, ta kóre, ta kanba kasa rapariga. Djobe ku ta fla ka ta kaba.

Nos olha. Homem se diz na conta mulher mentira. Aku teni mulher pa na França, outro na Portugal, e na Suíça, e na Holanda, e pa ali pa lá. Aku visto na conta mentira. Mocinha tá transformou um doença. Mocinha minha costuma contar mentira, tique mentira acaba de conta. Prunta ku mintira. Ami dja N ba pui nha patron, nha patron dja N pui nha patron pa konta mintira. Kada patron pa txoma-m pa fla-m, Niarson, oji ten trabadju la norti, la fora, fora di Londri, i po ba trabadju. So mintira.

Kel otu raza, oi ku kes atu. Só pa mi, né? Hum, não. Conta mentira. Por que não conta mentira? Tudo colega que tem. Mo txoman xis ora. Sr. Nelson, patron fla pa na trabadja na Taikau pamodi bu ten ki ta ba ku ropa pa nu fika la simana todu. Tra di Zekinha ta kori sima kiki bu ten ntu kasa é kazakinha, kiki bu ten ntu kasa é obu ku ten ntu kasa. Ta lansa txara, mo buru na txara. Kóre tras di otu mudjer, oku mudjer intu kasa. Kai saitu, ami n kira la saitu. Ka nji bu da nada. Bo siña mintira, bo siña mintira ten perna kurtu. Ti ke dia ka odja-u ka, mi siempre ki n ta ben aki n ta txia, n ta, kuma posso falar, pasaji tudu na. É na e na telefone É tem ben di Portugal Kes kusa di mudjer ku ta tem ku el li tanbe Mudjer es ki mas txuxu Aurra A ves tanbe ta rifendi Nhoma nhos tanbe nhos ten ki ta xini mandadu Agi nhu oi bate ku nhos Ka nhos mesti panha kaisenha o o o kusa di di limpa sekinha pa nhos poi dentru di di turma maleta Aurra.

A mulher é nonho. A levá la djá mbal, tê-lo talá di kel jeito, la ben ta djá ka djá-u, mô-u na djá-l. Trankilo, mi na panha kaisinha, so ten, anha so ten dentu maleta. Algos ka ka mi, mi ki debe pun na matánsia, é bom pa matadu.

Papi ku mami, nbóra mi n ta txeka di agu, ta sali di letu. Txeka sa mi detadu, un baba fatadu ta kai riba kama bu na sonu, suma ku bu a kanpe, bu ka ta durmi. Bu ka ta durmi. Ami detadu, baba fatadu ta kai, mo, ora, nha ta pui-l na prubléma. Asi nha ka ta txeka di agu más nau. N ta xatia.

Adam, pa mi ka mi dja ka mi dja é ke kusa kes omi malandru ta sta ku mudjer, tudu kusa é mudjer ki ta fase, tudu é mudjer ki ta fase, ropa xuxa ta laga pa li, laga pa la, koitadu mudjer ta panha, alen di lonba konu ki nu ta lonba konu inda nu ta, na mudjer ka ben fase manu nau, ka ta fase li nau. Na, be ka fase manu nau.

Kal é otu makaku bébi? Ómi, Agi nu ten nos pé pa fóra. Ki el é kazu di padri. Ka nu konta mintira pa kel mininu. É ka migru ta pui na tanboru ki ta sukundidu. É ka ropa ku ta guarda na guarda-fatu. Nha carinha ku ta pui na banku. Agu sta ku mudjer ku nho pari ka bu ka bu sukundi. Ka nho sukundi nada tambi no. Mudjer ka nho pu ropa, ka nho pu kalsinha ku kusa na saku de omi. Mas omi tambi, nha tambi atu no pari tambi no fla. No fla no mudjer anti de entra kontra na boka de otu algen. Pake mininu ka ta da pa sugundu pake mininu ta rejista ta ta na bu nomi ta ka nu konta minti na manda por. Primu kile bo ki pasa. Mulher vez ta ba so prufumu di ropa tambe ta ta bu prufumu di mudjer ke dol.

Nho ta apanha kuta nho ta bui. Kela ka nho bu nau, ka nho bu nau, ka ta liga jetu nau. Ka nho pui ma nau. Omi tanbe aki nu pa ribanta, aki nu pa riba, nu txiga kasa, nu txiga, nu panha nos flor. Nu é komu nu panha mudjer, nu, nu, nu, mudjer nu ta ngana pas. Ba pa e hotel, un goda, kumprei un kusa li, un kusa bu del, bu ngoda el, ka ka bu kontai tudu kusa. Agu abo, abo ku mudjer dintu kasa. Abo ku mudjer na Purtugal, ku mudjer na Lisonburgu, e ku mudjer na Fransa. Abo nton abo kantu kantu kusa ku ten. Si ta menti, si ta kala nha konsedju keli, pake mi ki nu ta fasi u mesmu, nu ta randa tuna ton. Na sikrê konta tuna ton. Ma pamodi gó, nu ta nu fla ma e nu pari. Fla amor, kó di kui pa nós. E na brinkadera ke fika prin. N ka pui tudu nau, e so kabesa ki N pui, e ba fika prin. Ka nho fla ku jetu. Má modi aki nu po un i aprinha pa fóra tanbe mô si un dia i nu ka ta ruspeta kel mininu ki nu pari? Modi nu fase mininu é sábi má ki nu pari nu ku fla si, Oi amor, si bu ta mata-m pode mata-m pamodi dja pari. Ami n ka odja mi na mudjer, abo mudjer ta odja el própi. Kes ómi ki aki bisti ta bisti ta ba pa kaza di banhu ta ba di ta é kes ómi ki ta pudi flanti na kabelu ta ba kaza di banhu ta bai ta puxa-l na kabelu el fla ma el é trufetu puxa-l na kabelu pô-s pô-s sai. Ela ke ta sote mudjer atxa ba fatal ata bai é txi ku tu é omi ta matal ka nha purgen pa matal no disi ma N ka bai ku loba nha ta fla ma N ka ten loba ta kustuma ku se ten kajinha dintu dintu kaxa ma el ta ben konta mintira ta fla bai dja mira la pari di Fransa ta na Inglaterra inda na ben ta zia kaliar mira mira na un kaxa kaxa bai karu.

Ta bai na pirta pa infernu ka ta pun kaisinha diritu N fla mi N fla kel é kaisa ki nha amigu dan N fla mi kel kaisa la ten kusa N konxe ku kel kaisa la Filimenti mudjer ki dan kaisa bo di N tudu di bo N fika se bo la N divorsia divorsia nha kaisa Oji di miara era pa si N mortu Ka nha fasi kusa pa no matadu no Nau N ten stória pa N konta di un makaku belu. Mozinhu, omi ten koraji, ma omi a dismaia. Mozinhu, ma mudjer, a sériu ka dja fasi kila ma mi ta pidi-u tistimonia, si nhos gosta di Zeka Diabu, ka dja fasi kusa ki nu ta matadu. Nhos ta pui-u puson, nhos ta pui kunpra un kaixa bu da-m, si ku bu dés kaxentu li e pekadu, bo nhos ta djuntau el, mi, djomu ki n bê, n bê grotu seku.

Rabistai kasa interu. Bu djobe se ka tene mudjer purke omis na purtugal pa sta sen mudjer nin ki ka ta intesa mas ke ki seka liau ka ta labanta mas ta ten mudjer sime imajina ke ki kasa kumigu mo ba pali di fransa ba di feria fika la sime na kabo verde gaji ba ba fransa acha trabadja fika la trabadja tinha mudjer ku dos fidje o tres la purtugal.

N ten mudjer ku fi na Purtugal N ten mudjer li dja sta dja pari un bes nu ten un fidju sta e ta na penha e fla ku mudjer ke tene li ma kre pa es kasa e ami fla e aba nton gosi nton mudjer ta pidi omi pa noiba nton N ta gosi nton kuza si nton.

Nhu ba ta partilha gau. Nhu kre ku gosi ku nhu partilha gau. Bai mo ki bai. Gaju ku mudjer la Purtugal ku dos fidju. Gaju ku mudjer la Fransa prenha di dos fidju. Ten un fidju, ten mas un fidju, ten mas un fidju. Gaju ku mudjer na Suisa. Ma tanbe pa si propi. Ome ki ba fransa ki oki ba pais ki para ku familia nho pupa nho pupa la juda pa paga pa paga pa paga pa bo ta fika ku monti dinheru dimas e prigoso kal ki ko fla ma si mudjer ko ia panha seka na ba fransa N fla kon abo e fina e fla si ma bo ta fase ketu li nsima bo ku kantu mudjer mi ki ta fase furu kenti mi N ka teni e fla kon ma mi afronta bo e fla mi N ka kre tanbe pa nha mudjer ki sta li ki sta prenha

Ka tene mudjer ta manda ropa pa mininu la purtugal na koreiu ka ta poi ndiresu ave mo senhor mi ke kusa de kusa ki nta fla nhor de ka nhu dexa keli kontisi ku mi li simor abo a ku tene mudjer dentu kasa ku ten mudjer dentu kasa bu ten otu rapariga u ten mudjer na un sitiu ten otu mudjer na otu sitiu nu fazi atenson ku ke manda kel kusa ki nu ta manda pa manda ndiresu Pa kes mudjer di Purtugal é so petu, es ta kume karni di Purtugal, es ta bebe kel agu di Purtugal, agu di Purtugal é intentadu. Nhos ta peganu, nhos ta matadu. Nhos dikulpa. Dos omi, si kre nu ta rebenta nos zeka di agu, ami n ta rebenta ten, nhos pensa pa un trakonsin, nhos pensa pa un txindalu nhos duma. Si kre la Kabu Verdi n ta bai gosi li, so si N fladu, ben buska, N ta bai, mi tradu di zeka di agu, N tradu di zekinha, N ta bai, ki kel tinten? N fla konpas, fla. Konta stória bu mudjer tudu pamodi a ki ten dadu konta N ta ba funeral Na kel brinkadera e ka nega N fla Kel dia e fla-m asin mudjer fla-l Peta un mininu na skola Peta un mininu na skola Mudjer ki ben di purtugal.

É pa kóde sima di li ku Txina. Ma kel mudjer di Purtugal ki bebe agu di Purtugal, el ta transforma otu algen. Ma N fla, Dja ta bini na skóla. Dja ku bini pa kasa. El fla, Ma el, kantu ki el ben, mi oja si mudjer, si mudjer ki sta prenhada, atxu ki é uns seis mês, seti mês, el fla dja si, Mozinhu, ten algen ki ten stória, ten algen ki é pasa, ten algen ki é pasa, ten mutu algen ki nase na bês. Mon fla si. Mon fla ma kantu i ben ku mi na skola, i fla mi, Oja kel monti maleta. Ma mudjer ki e tene, ki e ten dentu kasa, e ka kabuverdianu. Mi na ka ta mutu papia franses, ka ta ta papia so franses, ka ta papia kriolu. E fla ma kantu mi na sta na porta di kasa, i fla mi na ta papia na pur purtuges, ta papia kriolu ku minina, mi na ta papia ku franses ku kel otu. Ninhun ka sta ta intende. Ta sima oju. Perde kunpanheru, ma ka ta oja kunpanheru. Ai amosi, nhos na intende keli pa nka. Omi, nhos abri odju, nu dexa di pa nu fasi kusa ben fetu. Si nu ta kumi, si mudjer kre dana nos é kadiaba, nu kumi sen konpromisu. Nu kumi odju, kumi manhan, ma ka nu po konpromisu na kabesa, ma nu ta da speransa. Es ta pensa ma nu ta kre di verdadi, nu ten nos familia, sino nu ta matadu. Nha fla nhos, kantu bes ka nhos abri odju no, sino nu ta matadu. Nu ta txiga kasa detadu, kansadu, ta lonbadu po, sino ta lonbadu pa fatadu. Djo, mo ke N txiga ku rostu li sin, ki djo, N ten koba li sin, djo li. Pa li ka ten mas so avatar. Ka nhos pâpia obi no. N ta fla nhos, ka nhos, ka nhos, ka nhos intende kuzê ki N ta fla nhos? Aki N fla nhos ta fla ma N ta pâpia ma el djona. Mos kanta ki ben ku mininu, el fla ma el sai la ku si ku mininu. Ke ta ben ku ku ku mininu, el fla ma el oja si mudjer prenhada. El fla ma el oja ke do mininu, un madju, un fémia. Ku kel mudjer. Es anjo ben ku mininu e fla ma, Kantu ki ki mininu fla, Papá, kóre pa es, el ka fla kel li. Es na kanta ki el panta, el fla, Es ta la ospital. N fla, Ei, bu ten sórti, bu ka kebra kabésa. N fla, Gosi ki kel kuza ki N ta fla nhos? Nhos nu toma, nhos nu pensa, Mosinhu, mudjer, si krê sabe un kuza di nos. ta sabe. Kele kaminho, kele kaminho. Pur akaso, nbu ra na Fransa, ma nka tinha mudjer ba. Mozinho, da-m dor di kel omi, kel mosu. Mo fla, ma kantu ma mudjer ka sabe, el txikuta e mudjer ta pâdi sen ora da. El fla, Nelson, yo fla mi pa N flaba. Nta koma? Mi kel edad di mi, nta fika, nta pensa fla, pamodi kel-li ka kusa di brinkadera, kel-li é un kusa sériu. N fla-li, Avês ta txega ora ki nu ten ki ta ruspeta mudjer, pamodi, memu ki sta grávida, sabe mudjer. El fla ma kantu ke txiga la na ke el fla pa anda la ospital. El fla kantu ke ben mudjer dja subi, el fla ma tinha kasa vontadi, el fla mudjer dja subi, el fla mudjer pula muda si kuartu ma el fla ma nen ka dadu konta inda. Mudjer nen ka sabi kelas el pensa ma e si irma ki bai la. El fla pa pai, el fla mina, el fla si mudjer ki sta plinha ma ka obi. Mina ta mo i ka obi mo, o kel e modi. El fla kantu el ben di ospital go el a fasi ronhongo. É fei ku Ana fika na ospital ténpu tudu. N fla, Konpa, bu ta sai di ospital ô bu ta kanba Purtugal? El fla, Konfronta ko dintu kasa ko. El fla, Kel ki é mudjer, kel ki é mudjer di Purtugal ko, el fla ko krê brigaba ko ku mudjer ko prenha ko. El fla, Nelson, kai ki N ta pega? N fla, Pega pre, pega kel ki ka sta prenha pa ka mata kel otu. Pamodi kel la é bo ki fase. Mudjer é bo ki ranja. N fla, Fitxa koraji. El fla, Un simana dintu kasa, el fla, ka ta durmi. Ki óra ki el ta matadu? El fla, El detadu, mudjer xintadu. El fla, El ta detadu, mudjer xintadu. Ta txobeba dintu rostu. N fla, Mudjer, so na pensa mata bo. El fla, Ko kel otu ki ben di Purtugal ka, purki kauverdianu, kauverdianu é sin axuxu, mon sinha. Kauverdianu fla, Nau, pekóde ku mudjer, N fla. Mo ku ta kóre ku mudjer dintu kasa ki mudjer di kasa na Fransa kasa di nhos mudjer prinha mo ku ta kóre ku mudjer prinha dintu kasa mo kel-li é moli N fla inton poi mudjer ki bu tene mudjer di bu mudjer poi na kaminhu ba Purtugal N fla koma modi ku ki un mudjer ta da surpreza pa el muda ku bo na Fransa abo abo abo bu mudjer nho ka ta fala di noti Nho ka ta fla na kama, nho ka ta, nho ka ta, nho ka ta da nun, nun, nho ka ta brinka di noti na. Kel mudjer avê ku ta kawia nun priti pa brinka ku el. Nho, nho ka ta txema-l, mas nho sabe, nho sabe tudu nomi kel parse. Bu ta kawia nun priti asi, bu, abo bu ka ta fase kel-la? El fla, Moza, ami N ta fla mudjer ma mi N ta dita séri pamodi N ten prubléma ku kel-li, kel-la. N fla ku ome, Mintira ten péna kurtu. Ami N lonbada pa fatal, abo ten sórti di bu ka mata-l, bro. N fla ku ome, Ami medu ki N fika ku el é ka di bon, ma medu ki N fika ku el é kel mudjer ki sta prenha. El fla, El ta sta detadu, el sta sonu pantadu, ka ta da pa durmi. E no ben ta txeu mudjer xintadus grosu pode abe kuza ku ami. Abo ten sorti, abo, abo, abo, abo, abo ten sorti di gatu. N fla el, Abo ten sorti pake abo, abo nase pake kel, osi kel la si mudjer ki tinha dintu kasa na Fransa é kabuverdianu, oxi é pa na kata osu na simiteriu pake dja matadu tenpu atrás. Ma mos é, anos omi aven nu ta konta mintira ti ki nu ta pegadu. Ami N konta mintira ti ki N ka ten kórigu di konta mas. Nho pensa pake N ta fasi nhas vida i nho pensa krê ma tudu ku N ka fasi.

Mi ki ta nha. Má mô fla mi vireta deta ku kaixa ganga. Mozinhu, tilifoni ya ta seka, nha fika dretu na pá di Deus. Tilifoni ya ta seka. Ka tra pa ka konta stória pabia tilifoni ya ta seka. Nha sai. Bandidu ka ta sai, ta sai.